Эх, старикӗм, апат шӑршула тухмастӑп ӗнтӗ эпӗ. Паян Игон та ӗҫем та тесе килтех каснӑччӗлле те кӗсьене чикнӗччӗ-ха. Хырӑмӑл, ҫав хыр тӑрр енне хӑпарса кайрӑмӑр. Пит вырвӑҫлӑ мек, атя апатланар. Ӑшӑнма кӑвайт. Чӗртес-ха. Вӑрманта хӑвачӑкпе юрамас така эй юрӗ-ҫке. Ҫакӑнта витӗр вырӑнта чӗртес те карчӑка ӑшӑтас, ҫулӑм ӑшши аван вӗт вӑл, хатӑр титарех ӑшӑтать.
Эх, мӗн тери аван-ҫке вӑрманта, сывлӑш тепререх уҫӑ. Эс, карчӑк, ыйлӑн та. Шунтӑм, терӗ Нарьярӑ. Юраманнине пӗлсех кӑлайт чӑртрӑм, сана ӑшӑтас тесе Ален унпа ҫунтарса тӑрар мар. Эпӗ ӑшӑниччен эсӗ апат хыпкала. Ӑшӑннӑ хыҫҫӑн майпен килелле ҫул тытӑпӑр.
Эх, кӑрчал, ҫамрӑклӑх кунӗсем аса килсе кайрӗҫ-ха. Мӗнлерех кӑвайтурлӑ сикеттӗмӗре астӑватӑн-и? Хей, астумасӑр, астӑватӑпаллах. Пӗрре ҫапла кӑвайтурлӑ ҫитнӗ чух манӑн кӗпене те ҫулӑм тивсе илнӗччӗ мар-и ара? Эй, тем те кулнӑ ӗнтӗ ҫамрӑк чух. Ҫапла вӑл ҫулӑм. Унпа питӗ асӑрхануллӑ пулмалла. Ҫулӑху хӑйпе вылянине юратмасть. Ӑшӑн тӑмӗпӗр, старик. Атя, ӗҫме тесе илнӗ шывпа сапса ҫӗнтерер кӑвайта.
Вутта ӑна вӑйсӑр чух ҫӗнтерес пулать. Амаланса кайсан ҫӗнтерме йывӑртарах. Пулчӗ, ҫӳлчӗ те, атя карчӑк каяр, хӗвеланиччен киле ҫитер. Пуҫтарнӑ ҫаппа яттарам-ха сана.
Хоп, пулчӗ, атя уттарар.

Манӑн та куҫаттетӗм кӗрсе тулчӗ, вӑрмана та пӗтӗм пӗхтертӗм, шӑрши сарӑлнӑ. Мӗн пулнӑ кунта? Кунта курӑк ҫуннӑ вырӑн та пур. Пырӑма шӑрши сарӑлнӑ вӑрманта Кам пымасть чӑтнӑ? Ара, кунта йӑсӑрлансах выртать-ҫке. Эй-ей, вӑрманнисем, милтен ӗлкӗрнӗсем! Часрах шӗветса чупар, ҫулӑма ҫул парар мар. Эпӗ чуптарам-ха, хӑвӑртрах чакака пӗтерет, вӑл вара ытти ҫине те систертӗр.
Котрахчӗ трах чупар, ҫурӑм ҫинӗ ҫул сапар. Котрах ӗҫе пуҫлар, ирхине ҫул парӑн мар. Пирӗн вӑрман питӗ пысӑк ҫав. Манӑн вӑрман хуралҫин пур ҫӗрте те йӗрке тумалла. Пӗр куҫӗнчен те пӗр вӗҫне чупса ҫитме те аванах вӑй кирлӗ. Мӗн пулса иртет кунта? Кам йӗркене пӑсать? Мӗн шӑм-шамӗ кунта, кашкӑр-кашаман. Мӗн сӑлтавпа пухӑннӑ эсир ҫак пуҫланкӑна? Чӗре тухса тарас пек манӑн тем пулчӗ, пӑтӑрсан ҫурӑм вӗриленсе кайрӗ. Ҫак вырӑнта такам кӑвачӗчче вырманти саккуна пӑснӑ. Кам тума пултартӑ ку ешӗр ӗҫе? Эпӗ вырман хуралҫи. Пулнӑран паян ҫавӑнта ҫап упҫтаракан карчӑкпа старика асӑрхарӑм.
Тен, купӑсҫӑн эсӗ? Мана чакак та кун пирки систерчӗ-ха. Халӗ хам куҫпа курнӑ хыҫҫӑн шантарсах калама пултаратӑп. Ку чӑнласах та сӗнӗшӗ. Эпӗ те сама килӗшетӗп кашкӑр. Кӑвайта хӑйсемех типӗтнӗ пуль. Ах, тӗтӗм шӑршипе вӑйлӑран кайрӑм. Вӑй пӗтет. Этем тӗнӗ чурчуна сарпӑпа та ҫук ӑна.
Мӗнле-ха капла, вӑрман пирӗн кил-ҫке? Эп чӗнсе ҫапла калам: вӑрман пирӗн аслӑ кил. Пирӗн туссем ҫумӑр, ҫил, пушар пуласран ялан чӗрчунсен астумалла. Вӑрман вӑл пурне те тӑрантарать вӑй. Ӑшӑтать, сиплет, тумлантарать те тата. Ҫапла ҫав тӗшшем килӗшӗ те пек ҫирӗмпе. Вут-кӑвӑртран курӑҫра нимӗн те ҫук. Ҫавӑнпа та унпа питӗ асӑрхануллӑ пулмалла. Эп мӗн пур вӑрманти чӗрчунсен ячӗпе ҫапла чӗнсех калать Тюкка. Хисеплӗ ҫынсем, ҫут ҫанталӑк пурлӑхне вут-кӑвартан сыхлать. Вырмасенче кӑва чӗкмет, типӗ курӑк ҫунтарма юрамасть. Типӗ курӑк чылай чухне пушар сӑлтавӗ пулса тӑрать. Губкова никама та ним те хӗшкӗнмест, йӑлтах кӗле ҫавӑрать. Э, тем тени вырманта, темле ялан пулмалла. Кӑва чӗкме эсӗ тӑхта, инкек пулӗ, тӑватӑ. Ик ан пултӑр тесе хӑрушсӑрлӑх правилисене пӑхӑнмалла. Хӑвӑр хыҫҫа хирӗҫпе типсе ӳкме пултаракан Нимле ял ҫук ҫав хӑвармалла мар. Чӗлӗм юлашкисене шурпукпа сӳнтермесӗр пӑрахнине те Илюк патне ӳсе тухма пултарать.
Пӗлетӗр-и, туссем, эсир пӗтӗмле сутнӑ хушӑра Эвохорскӑна вырма ҫуртӗнчи сӗнӳсен пуххине тупса килтӗм. Айтӑрӑна вырман хӗррине пурне те курӑнмалла вырнаҫтарса хурар. Тенӗ шухӑш курсан шӑтӑк тени тетте мар, ҫакна ялан астӑвар. Вӑрман вӑл ман. Вӑрман вӑл сан. Апла пулсан вӑл тус-тӑван. Вӑрман вӑл мул, вӑрман тупра. Апла пулсан ӑна упра.

Упа, Амасев Тимур, старик, Пачин Александр, Тиля, Филимонова Валерия, Теров, Прокопьев Максим. Узнать Владимир Миланов.